Qqimen dagi rebbin timatin-nsen alaxaṭer din ttafen lmaḥiba d lemwansa. Ṛebbi deg wawal-is ismekta-yaɣ-d belli ulac lxuf di lmaḥiba, alaxaṭer lmaḥiba ikemlen tessufeɣ lxuf. Daymi lṭufan mi ara yili ɣer yemma-s ur ittagad ara, yesɛa laman belli yemma-s texdem-as kan lxir. Yiwen n bizik yenna-d, Tameṭṭut ɛni ad tettu amuṭṭeḍ-is armi ur tettḥun ara ɣef mmi-s d tɛebbuḍt-is? Ma ttun tyemmatin, i d-yenna Rebbi, Nekk ur ken-ttuɣ ara maḍi. Acḥal meqqer lmaḥiba n Rebbi ɣef tin i yettilin deg wulawen n medden! Lmaḥiba n Rebbi meqqret, ulac tayeḍ am ta.

Ulac tayeḍ am ta Tin istiftin n ddunit Am baba neɣ yemma Ishel i tameṭṭut ad as-tesken lmaḥiba i yemmi-s a lxaṭer ila ɣur-s. Tettak-as ayen yeḥwaǧ. Tettdawi-t mi ara yehlek, tṣebber-it mi ara yuggad. Amek ihi i yezmer Ṛebbi ibeɛɛden ad aɣ-yessken lmaḥiba-s? Ittwakteb wali tanta lmaḥiba i aɣ-d-ifka Rebbi imi nettusemma d arraw-is. Ma nettmektay acu umi llan deg wulawen-nneɣ, ad newhem imi i aɣ-iḥemmel Rebbi iqeddsen. D leɛǧeb imi yebɣa Rebbi ad aɣ-isemmi arraw-is. I wakken ara nuɣal d arraw-is, yessefk-aɣ ad neṣfu akken i ṣfa netta. Ittwakteb deg tagi ay tella lmaḥiba, mačči imi nḥemmel Rebbi, Lameɛna, imi i aɣ-iḥemmel, iceggeɛ ṣṣifa-s, inna Ɛisa, Am timezlyut, lexlaṣ i ddnubat-nneɣ. Alxaṭer Ṛebbi iḥemmel-at ddunit armi d-yefka Mmi-s lwaḥid, i wakken kul win yumnen yis-s ur ifennu ara, lameɛna ad isɛu tudert n dayem. Inna-d Sidna Ɛisa, Am akken i yi-iḥemmel Baba, i ken-ḥemmleɣ ula d nekkini. Ula yiwen ur isɛi lmaḥiba meqqret ɣef tin n win iseblen tudert-is ɣef imeddukkal-is. Ṛebbi i ḥemmleɣ lxaṭer d netta i aɣ-ixelqen. Lameɛna nmefṛeq yid-s s ddnub ilan g ulawen-nneɣ. Ulamma nebɛed fell-as, ittqellib fell-aɣ, iceggeɛ-as Sidna Ɛisa ad aɣ-ifdu seg ufus n Cciṭan, ad aɣ-yerr ɣer lemɛaceṛa yid-s. Tella taḥkayt ɣef yiwen uqcic ibɣan nnezza ad isɛu teflukt iwakken ara yelɛeb yis deg waman n terga. Dɣa yexleq teflukt s ifassen-is. Baba-s yefka-as kra n usɣar, yuqem lqelwaɛa s ijerbuben n lkettan i s-tefka yemma-s. Dɣa kul ṣṣbeḥ ad iruḥ ɣer terga ad iseddu teflukt-is ɣef aman. Yiwen wass yekker-d ubeḥri, tewwet lehwa s lqewwa armi tḥemmel-d terga teflukt n uqcic-nni, truḥ-as deg ucercur. Acḥal yettru lxaṭer teflukt-nni ɛziz fell-as, d ayen i iweqqem deg ifassen-is. Tefyar kra n wussan, iruḥ ɣer ssuq s baba-s. Acḥal i iwhem imi yeẓra teflukt-is tɛziz di teḥnut. A baba, atta teflukt-iw! i d-yenna. Kecmen, sfehmen-as i bab tḥanut ddeɛwa merra, lameɛna yugi a s-yefk i uqcic teflukt-is. Armi xellṣen-as ssuma Itti iserreḥ. Imiren aqcic-nni iwwi-tt s axxam s lfeṛḥ ameqqran. A baba, i d-yenṭeq, teflukt-agi tuɣal d ayla uberdayen, a lxaṭer d nekk i tt-ixelqen, d nekk i tt-ifdan. A leḥbab, akka yella lḥal fell-aɣ, Ṛebbi ixleq mkul yiwen deg-neɣ, lameɛna nṛuḥ-as ɣef ddemma n ddnub. Ibɣa ad aɣ-yefdu lxaṭer iḥemmleɣ. Ibɣa ad d-nuɣal d ayla-s mebla ddnub. Daymi d-iceggeɛ-a Sidna Ɛisa am timezliwt lexlaṣ i ddnubat-nneɣ. Walit antal d lmaḥiba i aɣ-d-ifka Ṛebbi imi nettusemma d arraw-is. Lxaṭer iga d irkul iqeblen Sidna Ɛisa d timezliwt ɣef ddnubat-sen, ittak-asen tazmert ad uɣalen d arraw Ṛebbi, yeɛni iga d yumnen s yisem-is.

Yenna-d Sidna Ɛisa, am akken i yi-ḥemmel Baba, i ken-ḥemmleɣ. Zdeɣ ɣef di lmaḥiba-w. Mḥemmlet bway gar-awen am akken i ken-ḥemmleɣ nekkini. Ddurt iɛeddan nesla amek Ṛebbi ittqellib lfakya n lɛali deg tikli n warraw-is. Lfakya-agi tettban-d ḥaca di tikli n wid ittufdan s idammen n Lmasiḥ. Lxaṭer Ṛebbi yettlusu imiren deg wulawen-nsen iṣfan, Ṛṛuḥ-is iqedsen. S tazmert-is kan i yezmer lmumen ad yerr lfakya lɛali n ṛṛuḥ. Atnaya lfakya-nni, lmaḥiba, lfeṛḥ, lɛafya, ṣṣebbeṛ, lxir, lǧuda, ṣeddeq, sahla, aḥkam n ṭṭbiɛa. Lfakya tamezwarut ɣef i aɣ-yehdeṛ Ṛebbi d lmaḥiba. At ddunit ur tt-ssinen ara. Yettwakteb amezwaru ad tḥemmleḍ Sidi Ṛebbi-inek s wul-ik yerkul, S tarwiḥt-ik irkul, s uxemmem-ik irkul. Ad tḥemmleḍ lɣir-ik am iman-ik. Deg sin lumuṛ-agi ay d-tekka irkul ccariɛa n lenbeyya. Lmaḥiba am tagi ur teṭṭuruy wara lɣir. Ad s-txedmeḍ lxir akken tebɣiḍ ad ak-ixdem netta. Rret iman-nwen s lmaḥiba d iqeddacen n Bwadwa. Dduklet swaswa s lmaḥiba. Ayagi ur yeshil ara. Ulama nella d atmaten deg sin n Ɛisa. Ḥaca d Ṛuḥ Lqudus deg ulelmumen i s-yettaken tazmert ad yesɛu lmaḥiba am tagi. Lameɛna Ṛebbi i sutreɣ akteṛ n wayagi, yettwakteb, Ḥemlet iɛdawen-nwen, xedmet lxir i wid i ken-ikeṛhen, baṛket wid i ken-inɛalen, deɛɛut s lxir wid i ken-iḍelmen. Ma tḥemmlem wid i ken-iḥemmlen, Anta d lemzya ara tesɛum? Ula d imednuben xedmen akken. Ma treṭṭlem i wid seg teẓram ad awen-rren, anta d lemzya ara tesɛum? Ula d imednuben reṭṭlen i yimednuben i wakken ara asen-rren areṭṭal-nni. Lameɛna, ḥemmlet iɛdawen-nwen, xedmet-asen lxir, rḍlet mebla layas. Lujur n unadil imeqqur, ad tilim d arraw n ttɛala, imi yelha ɣef wid inekkren lxir d wid ixeddmen ccer. Ilit d iḥenninen am Baba-twen ila d rraḥim. S lmaḥiba am tagi, nessen nɛedda seg lmut n ddnub ɣer tudert n Rebbi. Sidna Ɛisa iḥab ddunit, d tamgart-is i d-ifka. Ɣef ddnub lǧen zirkul Simut sidna Isa Tella teḥkayt ɣef sin irgazen yessefren deg idurar iɛlayen n tmurt Lhend. Yiwen deg-sen d ttaǧer innumen tikli deg udfel imi yettɛedday aṭas deg ubrid idurar. Netta yelsa akebbuḍ n uglim d isebbaḍen iqwan, ma d wayeḍ isem-is Sundar, yelsa kan aqendur lkettan. S leɛqel, ẓran deg ubrid yiwen urgaz yettwaɣelben s usemmiḍ, yeɣli, iɣum s udfel, ḥesben yemmut. Ttaǧer-nni yebɣa ad iɛeddi, ad itbeɛ abrid-is, imi yugad ad yettwaɣleb ula d netta s udfel, ad immet. Ma d Sundar, yettaggaden Rebbi, iḥunn ɣef umsafer-nni yeɣlin, iqreb ɣur-s, yerfed-it, ɣef tuyat-is ibda tikli. Ɛeddan kra swayeɛ, Sundar iɛeyya s tɛebga i iɛebba. Lameɛna, s leɛtab-nni i iɛeteb, s tikni iwɛaren deg udfel, ddan idammen-is, imneɛ. Lḥamu, lǧetta-s, yekcem armi d leɛḍam n win i ibib, dɣa cwiya becwiya ibda ad iḥyu. S leɛqel, mi qerben ɣer taddart, ufan ttaǧer-nni deg udfel immut, ittwaɣleb s usemmiḍ. S unḍar imenɛa, issemneɛ diɣen gma-s iwwḍen ɣer lmut. Ma neqqar nḥemmel Rebbi, ad iban di tikli-nneɣ s lxir nexdem i wid i aɣ-d-izzin. Inna-ţ-in Ɛisa win yebɣan ad issemneɛ terwiḥt-is, ad as-truḥ, lameɛna win yumi ara truḥ ddemma-w, aţ-ţ-yaf. Deg ddunit, medden ḥemmlen iman-nsen, ḥemmlen zzhu wala Ṛebbi. D lɛaḍima n medden ay ḥemmlen wala lɛaḍima n Ṛebbi, yerna ḥemmlen idrimen. Lmaḥiba am tagi d aẓar mkul ṣṣenf n cceṛ. Yella lxuf i win iḥemmlen Sidna Ɛisa di tmurt Leqbayel, lameɛna lmaḥiba n Ṛebbi ur tettbeddil ara seg yiwen lǧennt ɣer wayeḍ. Ṛebbi iḥemmel At Ddunit, iḥemmel Leqbayel diɣen, armi d-yefka Sidna Ɛisa iwakken kul win yumnen yis-s ur ifennu ara maḍi, lameɛna ad yesɛu tudert n dayem. A leḥbab, s imeslayen n Wawal n Ṛebbi, qqareɣ-awen tameddit-agi, Ur ttḥamilet ara ddunit, wala leḥwayeǧ n ddunit, ama d lɛaḍima n medden, ama d lɛawayed-nsen. Ma iḥemmel walbaɛḍ ddunit, lmaḥiba n Ṛebbi ur telli ara deg-s.

Wissen ma ɛejben-awen imeslayen-agi ay teslam iḍ-agi? Ɛejben-awen ihi? Yerbeḥ! Ḥessiset mkul ddurt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef ttɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef lɛecṛa deg yiḍ di Fṛansa. Imkul llan wid yettɛassan deg yiḍ, ilemẓiyen ur nḥemmel ara iḍes. Ihi, tella nnuba nniḍen mkul ssebt ɣef lṭnac ɣer ṛebɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef lwaḥda ɣer ṛebɛa deg yiḍ di Fṛansa. Nnuba-tagi i snat ttwafen deg ṭṭrans wal Ṛadyu Monte Carlo, En de moyenne, PO-g lpost-nwen ɣef 205 mètres. I nken-ttilin wid iḥemmlen ad ktben tibratin, ad qeblen imiren lǧawab. Atta-ya ladres-nneɣ ma tebɣam ad aɣ-tketvem. Ur ttut ara ladres-nwen diɣen, ma ulac ur nezmir ara ad awen-nǧaweb. Attaya l'adresse-nneɣ, Nuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad tt-ɛawdeɣ s taqbaylit, Nuba Lexbar Lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Mi ara nǧaweb i tibratin-nwen, ad awen-nceggeɛ diɣen kra lekwaɣeḍ neɣ kra tektabin s teqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Tella diɣen leqraya n Wawal Ṛebbi i wid yebɣan ad t-sutren ɣer ddurt i d-iteddun, ma yebɣa Ṛebbi ad ken-ibarek irkelli.